tugende butereevu mu kigambo kya katonda mu kitabo eky'abaluumi abaluumi essuula ya munaana gye tutandikiddemu eh, olunyiriri nga tuva ku lwabiri mu omukaaga okutuukira ddala ku lunyiriri olwasatu mu ebbiri we tuli awo mu kitabo ky'abaluumi the book of romans chapter 8 verses 26 to 32 wetuli awo mu baluumi essuula ey'omunaana baluumi essuula ya munaana gye tulimu okuva ku lunyiriri olwabiri mu omukaaga okutuukira ddala ku lunyiriri olwasatu mu ebbiri nze nno mazze okubikkulwa bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa buganda ntegeeza bayibuli yange eno eyawandiikibwa era n'evvuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu Bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Baibuli yange ey'Oluganda egamba bw'eti mu kitabo kino eky'Abaruumi essuula ey'omunaana okuva ku lunyiriri olw'abiri mu omukaaga okutuukira ddala ku lunyiriri olw'asatu mu ebbiri. era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka omwoyo omutukuvu omwetaaga mu bulamu bwo mwanyinaze musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi bayibuli etugamba eri mu bakkolinso abakkolinso abakkolinso ekisooka abakkolinso ekisooka essuula ey'okusatu abakkolinso ekisooka essuula yakusatu olunyiriri lwa kkumi na mukaaga n'olw'okkumi n'omusanvu etugamba eh? eh, temumanyi nga muli yeekaalu ya katonda era ng'omwoyo gwa katonda abeera mu mmwe tuli yeekaalu ey'omwoyo omutukuvu we are god's temples era omwoyo omutukuvu abeera mu ffe eyetubuuza kibuuzo temumanyi nga muli yeekaalu ya katonda era ng'omwoyo gwa katonda abeera mu mmwe omuntu yenna omuntu yenna yeggwe yenze yeggwe atulaba yeggwe awuliriza yonna gy'oli eyo omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya katonda eh, okuzikiriza yeekaalu ya katonda n'otandika okuzikiriza omubiri gwo eh, gwe n'obeera nga yeekaalu ya katonda gwe mubiri gwo gwe mubiri gwaffe ogwange n'ogugwo kati n'otandika yeekaalu ya katonda nga gy'otwala mu bwenzi gy'obbisa gy'onywesa enjaga gy'onywesa omwenge gy'okozesa effujja erya buli ngeri gy'oliisa ebisiyaga eyeekaalu ya katonda gy'olimbisa kaakati bayibuli etugamba mu lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu nti omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya katonda katonda ali muzikiriza oyo kubanga yeekaalu ya katonda ntukuvu yemwe yeffe ffe yeekaalu yani ya mukama so kaakati omwoyo ono omutukuvu atuula mu ffe omwoyo omutukuvu atuula mu ffe ye katonda mwene amaanyi ge ag'omwoyo omutukuvu nga gakolera mu ffe mu linnya lya mukama waffe yesu kristo kati tetuteekeddwa kuzikiriza yeekaalu ya katonda yeekaalu ya katonda okitegedde gwe mubiri gwo ogugwo n'ogwange tetuteekeddwa gizikiriza kati bayibuli yetugambye eno mu baluumi essula ey'omunaana olunyiriri olwabiri mu omukaaga era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe omwoyo omutukuvu obulamu bwaffe bwe tubuwa yesu ne tukkiriza mukama waffe yesu okubeera omulokozi waffe ne tumuwa obulamu bwaffe bwonna ne tumuleka afuge atufuula ekyo kyayagala tubeere bwe tumuwa obulamu hmm? gw'abadde omunafu katonda affe akwambaza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu n'akubeera katonda ffe n'akuyisaawo w'obadde onafuyira era bwekityo omwoyo omutukuvu atubeera obunafu bwaffe kubanga obeera omunafu nga tomanyi kusaba eh? ng'ogamba oba nsobola nti okusaba essaala ey'eddakiika ettaano ey'eddakiika ekkumi ey'essaawa ennamba naye gy'ogenda nga weeyongera buziba mu katonda mu yesu omwoyo ono omutukuvu ajja kuyigiriza okusaba n'akwambaza amaanyi ag'okusaba n'oyiga okusaba eh, n'akuyigiriza ye mubeezi mukama waffe yesu kristo gwe yatulekera okutuluŋŋamya okutugayidinga eh, atubeera mu bunafu bwaffe ne we tutasobola kusaba ye n'atuyigiriza okusaba ekyandiikibwa kitugambye era bwekiti omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusabanga bwe kitugwanira naye omwoyo omwoyo omutukuvu ye yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka gwe bwonoonya mukama oyingirako ebuziba naawe n'osinda mu ssaala yeeyo ng'okaabirira mukama ng'omwegayirira ddala ebirowoozo byo n'oba ng'obiwaddeyo eri katonda omwoyo omutukuvu ono we tutasobola kutuuka yatutuusaawo ne tuyingirako buziba tolina bw'oyingira buziba ng'oli ddebe ekkalu ng'oli mwereere ayingira ebuziba mu katonda aba ajjuziddwa amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu tumwetaaga ye mubeezi waffe atubeera mu buli mbeera yonna mu linnya lya mukama waffe yesu kristo atubeera atuwolereza eh? atuwolereza ye intasesa waffe atwegayiririra mu maaso ga katonda waffe omwoyo omutukuvu ye katonda mwene mukama waffe yesu kristo atuwolereza yeegayirira eri katonda kitaffe

fe tetumanyi kusaba nga katonda bwayagala according to god's will eh? naye omwoyo ono omutukuvu yakuluŋŋamya yatuluŋŋamya ne tusaba essaala ng'eri mu kwagala kwa katonda ng'erimu okwagala kwa katonda katonda gy'ayagala gy'asiima omwoyo ono omutukuvu abimanyi era y'atubikkulira ebyo katonda by'ayagala tukole by'ayagala tutambuliremu by'ayagala tufuuke by'ayagala tubeere bwe tumuwa obulamu bwaffe ye n'atwegayiririra we tubeeredde abanafu n'atusiba amaanyi ge n'atwambaza amaanyi yatukulembera n'atuyingiza buziba mu kusinda okutayogerekeka nga tusaba nga tukaabirira mukama ne twewaayo gy'ali mu linnya lya yesu tosobola kuyingira buziba ng'oli mwereere ng'oli mukalu weetaaga omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu ono tumwetaaga yatuyigiriza n'atubikkulira ebyo katonda waffe by'ayagala ate era ye traina waffe y'atutendeka y'atuyigiriza okwagala kwa katonda ne tukola wiiru ya katonda ne tukola okwagala kwa katonda mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu

eh? awolereza batukuvu si buli muntu gwe bwomala okufuuka yeekaalu ya katonda yeekaalu omwoyo omutukuvu mwakolera mwatuula gwe gwawolereza njagala ekyo okitegeere bulungi awolereza batukuvu batuukirivu abakola okwagala kwa katonda abatambulira mu kwagala kwa katonda mu kuteesa kwa katonda mu birowoozo bya katonda abamuwadde obulamu abamwesize abo omwoyo ono omutukuvu bawolereza mu kusinda okutayogerekeka mu maaso ga ddadi waffe katonda kitaffe kitaawe wa mukama waffe yesu kristo omwoyo ono omutukuvu ffe bawolereza nga tutambulira mu butuukirivu nga tukola obutuukirivu nga tukola okwagala kwa katonda buli lwokyawo ekibi tuleke ekibi tukyuke twenenye tukole okwagala kwa katonda olwo nno omwoyo omutukuvu intaseesa waffe omwoyo omutukuvu mukama waffe yesu kristo atuwolereze atuyigirize atuyigirize okusaba atuyigirize okwegayirira kubanga ye intaseesa number one eh? atuyigiriza

omwoyo ono omutukuvu yatuyigiriza okusaba ne tusaba essaala ng'eri mu kwagala kwa katonda katonda n'agisiima mu linnya lya yesu gw'abadde tamanyi kusaba eh, nga osaba olabanga essaala ezitaddibwamu wajjula omwoyo omutukuvu olina ekirabo eky'omwoyo omutukuvu waweebwa omwoyo omutukuvu wayingirako buziba mu kunoonya katonda ne weewaayo n'omuwa obulamu bwo bwonna n'omuwa omutima gwo waggulawo oluggi lw'omutima gwo mukama waffe yesu kristo n'ayingira mu bulamu bwo naawe n'oyingira mu ye bw'obeera ng'oli yeekaalu ya katonda eh? nga tuli yeekaalu ya katonda atwegayiririra mu maaso ga katonda waffe

oba birungi oba bibi nga tuyita mu kusoomoozebwa mu kugezesebwa mu bulumi mu kuyigganyizibwa mu kutulugunya byonna abaagala katonda abatukuvu bitubaako olw'obulungi wabaawo ebijja gye tuli nga lesoni nga byakuyigirako nga byakulabirako nga tuteekeddwa okubaako essomo buli mbeera ejja gye tuli ng'abaana ba katonda togiganya kugenda bugenzi bwetyo giyigiremu baako kyoyiga baako kyosoma lwaki kino kizze bwe kiti kwagala kwa katonda kiki kubanga bayibuli etugambye era tumanyi nti eri abo abaagala katonda si bonna eh? waliwo abakubibwa emiggo nga tebali mu kwagala kwa katonda nga ne katonda tebamumanyi tebamwagala naye gwe ayagala katonda va mu kwemulugunya mu buli mbeera yonna gy'oyitamu obulamu bw'oba wabuwa yesu guma omwoyo ddamu amaanyi nywera katonda affe agenda kukuyisaawo awo mu guyanja gw'obaddemu gussemayanja gu indian ocean oba nga gwe gwakusalako ng'oli masekkati g'oguyanja ogw'ebizibu ogw'ennaku ogw'amabanja ogw'obwavu ogw'endwadde gw'oyigganyizibwa katonda ayogera naffe katonda waffe olwaleero mu kigambo kye ng'agamba bw'ati wano mu baluumi essuula eno ey'omunaana olwabiri mu omunaana nti era tumanyi nti eri abo abaagala katonda abaagala katonda kitegeeza abaagala katonda babeera baamuwadde obulamu bwabwe nga tuli mu katonda abaagala katonda be bakkiriza mukama waffe yesu kristo ne bakkiriza ekigambo kye bwe tuba twakkiriza ekigambo kya katonda kitegeeza twagala mukama twamukkiriza nti era tumanyi nti eri abo abaagala katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe waliwo okuyitibwa

abaamukkiriza yabamanya dda bwe tubanga twamukkiriza naawe agenda okumukkiriza naawe abadde abuusabuusa nga byokkiriza tobimanyi obulamu buweere ddala bwonna buwe yesu pulaani zo ebirowoozo byo enteekateeka zo zikwase yesu be yamanya edda yabaawula dda tuli baawule

baggalatiya essula ey'okutaano olwabiri mu ebbiri n'olwabiri mu essatu embala ya mukama waffe yesu kristo awo mu kyawandiikibwa ekyo weewamu we tugisanga ne mu byawandiikibwa ebirala bingi naye ekyo kye kimu ku byo baggalatiya ttaano olwabiri mu ebbiri n'olwabiri mu essatu ye mbala ya mukama waffe yesu kristo

abeere ng'omubereberye mu booluganda abangi yawaayo omwana we katonda bwe yayagala ensi yensi eno gye tulimu n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza alokokere ku ye waliwo koolo etuyita beyayita eh? abaayitibwa waliwo abakkiriza okuyitibwa kuno n'abaagaana kati gwe va mu bajeemu abaaganda okulwesipondinga eri koolo ebayita eri okulokoka fe tubeere mu abo abagonze era abaagonda tubeere hambo kibala kya mwoyo tusabumiitinga eri katonda waffe tumugondere tumugoberere yesaala yange azuule amaaso gaffe tulabe ebintu nga katonda waffe bwabiraba era aggule amatu gaffe tuwulire eddoboozi lye tuligondere tukole okwagala kwa katonda nga tubala embala ya mukama waffe yesu kristo tumufaanane abeerere ddala nnamba emu mu byaffe byonna mu mirimu gyaffe mu maka gaffe mu bufumbo bwaffe tetumugeraageranya na kintu kyonna ebyobugagga byonna katonda byatusobozesezza okufuna byatwesigisizza nabyo tubeera bawanika b'ebyo bye tulina nga tukyali balamu kubanga akaseera katuuka ebyo n'obirekawo kati tebiteekeddwa kubeera mu kifo kya katonda kabeere mwami wo kabeere mukazi wo oba mukyala wo oba baana bo oba bugagga bwo mirimu gyo mayumba go byapa bya ttaka obugagga bwonna bw'osobodde okufuna tobuteeka mu kifo kya katonda tetuteekeddwa tulina alina okubeera omubereberye namba emu mukama waffe yesu kristo mu bulamu bwaffe ne mu byaffe byonna mu linnya lya yesu era tumanyi nti eri abo abaagala katonda era abaayitibwa abaayitibwa bwe baakuyita wakkiriza eno koolo etuyita eri okulokoka okukkiriza mukama waffe yesu kristo ne tumusenga ne tumuwa obulamu bwaffe abaayitibwa kati abaagonda bonna ebintu byonna katonda agenda bitukolera olw'obulungi yatusuubizza dda nti agenda kutuwa ebisinga ku bye tusabye eh? okuva na kati n'ebiro ebiri mu maaso gaffe ebingi eby'omwaka omulamba ogwo omwaka gugenda tukolera emyaka emirala mingi nga tutambulira mu byamagero wakati nze yantwalako mu kwolesebwa nandaga ng'aleese essanyu mu kizikiza ekizikiza kyekyo eri gye tulaga gy'otonnalaba katonda yaleese edda essanyu gw'abadde akaaba asinda ali mu bulumi tobivaamu yongera kulemerako nywera tunywerere mu yesu ab'oluganda haleluya tunywerere tunyweze yesu tumulemereko tusigale nga tukkiriza ali wamu naffe eh? ali wamu naffe era tumanyi nti eri abo abaagala katonda era abaayitibwa katonda bwe yakuyita wayitaba no responding to the call eh? koolo y'eggulu ng'ekuyita eri okulokoka kitegeeza bwe wagikkiriza gw'oyagala katonda tolina bw'omwagala nga togondanga bwe baakuyita eri okulokoka bakuyisa emirundi mingi enjiri n'ebuulirwa naye ggwe nga togonda ffe tugonde abaagonda tweyongere okwetereeza tweyongere okwetereeza tutereeze obulamu bwaffe mu katonda tunywere tunywere buli saala gye tusaba nga katonda waffe bwayagala agenda kugyanukula agenda kugiddamu ate olw'okuba nga tugisabidde mu kwagala kwa katonda katonda atuwe n'ebisinga ku bye tusabye agenda kugiddamu ate agatteko ne bye tutamusabye atuwe ku bisinga ku ssaala yaffe yo eddibwemu katonda agatteko n'ebirala mu linnya lya yesu omusaba ki ki kyoyagala katonda akola ewuwo ekyo kyennyini kyoba omugamba mukama katonda ffe agenda kikola gwe bwokikeberamu bwoti nolaba nga kiri mu kwagala kwa katonda ekyo agenda kikuwa kebera byatanaddamu byatanayanukula wabisaba otya kigendererwa ki ekiri emabega w'essaalayo eyo gy'osaba mukama erimu okwagala kwa katonda esaala nyingi tezinaddibwamu nga twazisaba bubi nga teziriimu kwagala kwa katonda tuzisabidde mumalala kwegulumiza nga tuli selefishi tweyagaliza ffekka twefaako ffekka tetwagaliza balala zirimu obujja zirimu ettima zijjudde ebikolwa eby'omubiri nga bwe birambikiddwa mu baggalatiya ttaano okuva ku lw'ekkumi n'omwenda paka ku lwabiri mu olumu nga bw'otyo bw'ofaanana ye mbalayo naye ng'ate oyagala katonda ayanukule kati fe tutereeze olugendo lwaffe olw'obulokozi mu katonda waffe tukole okwagala kwa katonda tutambulye mu wiiru ya katonda tukole ebyo katonda byasanyukira omuyaga gwonna agenda gutuyisaamu nga ffe bawanguzi bayibuli egambye era tumanyi nti eri abo abaagala katonda era abaayitibwanga okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna

aboonoonyi ye n'awaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe fe abangi aboonoonyi n'atutukuza ye atali mwonoonyi yafa n'azuukira mu bafu fe tubeere balamu kati twanukula eri kkoola eyo ey'okulokoka tulokokere ddala tukyawa ekibi mu linnya lya mukama waffe yesu kristo haleluya
tukyawa ekibi tukyegaane bayibuli etugamba eri mu kitabo kya yakobo essuula nnya olw'omusanvu nti kale mugyemulukukire nga katonda naye mulwanaganenga ne sitaani naye anaabaddukanga sitaani ono ka sitaani ka devu akagwagwa tuteekeddwa okukajeemera ewa katonda tujeemulukuke nga tudduka ekibi nga tukivaamu naye sitaani n'ebikemo bye eh? tetuganya kuwangulibwa bikemo okukemebwa kwo kubeerawo naye tokuganya tosukkawo awo ku kukemebwa ogende mu kwonoona buli muntu akemebwa naye katonda waffe atuteekerawo obuddukiro ng'ekigambo kye bwe kyogera eri mu bakkolinsi ekisooka essula ey'ekkumi olw'ekkumi n'essatu atuteekerawo obuddukiro mu buli mbeera okkirizibwa okukemebwa naye tosukka ku kukemebwa kugenda mu kwonoona fenna tuyita mu bikemo mu kugezesebwa mu kusoomoozebwa eh? awo tolina bwobeera muwanguzi nga tesiti ogigudde ekikemo kijja gyoli nga kigezo nga kigezo okukiyita olina okugumiikiriza n'olindirira mukama n'onywera n'oguma omwoyo

eri okulokoka bwe twalokoka twaweebwa obutuukirivu kati tulina okukolerera obutuukirivu obwo ne tweweerayo ddala okutambulira mu butuukirivu era be yawa obutuukirivu yabawa abo ekitiibwa ekitiibwa kye kimaamira obulamu bwaffe nga tukkirizza okugonda ne tuleka ebyedda ebikolwa byonna eby'omubiri ne tubireka ne tukyawa ekibi ne twagala obutuukirivu ne tubukola ne tubugoberera mu linnya lya yesu kale tunaayogera tutya ku ebyo biri ebiri mu baggalatiya ttaano olw'ekkumi n'omwenda paka ku lwabiri mu olumu eh? tunaabyogerako tutya ebyo n'ebirala byonna omuli amabanja omuli endwadde omuli bano ab'obujja abatayagaliza abalogo byonna okuyigganyizibwa okutulugunyizibwa ebyo byonna tebiriimu ka buntu nga tuli mu yesu nga tuli mu yesu kale tunaayogera tutya ku ebyo hmm? katonda bw'abeera ku lwoyi lwaffe abaagonda abaayitibwa ne tugonda be yawa obutuukirivu bw'abeera ku lwoyi lwaffe eh? omulabe waffe ani yaani oyo mabanja ng'oli mu yesu amabanja agenda gasasula ndwadde ng'oli mu yesu endwadde agenda kuziwonya bakugoba ku mulimu ng'oli mu yesu agenda kuwolereza nga oli mu yesu kkomera lyolimu enjegera zikutula ofuluma ekkomera obusibe bwonna bwobaddemu ng'oli mu yesu tunaayogera tutya ku ebyo oyagala kufuluma ggwanga oba kukomawo mu ggwanga lyo mu nsi yo yesu atema ekkubo awatali kkubo yalitemera abaana ba isirayiri n'abayisa wakati mu nnyanja ng'agifudde olukalu ng'amazzi agafudde ebisenge ekyo kye yali akozeeko asobolera ddala okukiddamu. Bayibuli etugamba Yesu Kristo aba bumu gyo leero n'emirembe gyonna. Abeera bumu, mwesigwa, mwesigwa. Katonda waffe talimba, mwesigwa eri abamwagala. abo be yayita be yayawula be yawa obutuukirivu nsaba tubeere mu abo tubeere mu abo esaala ze tunaasaba zonna nga tuli mu abo be yayita be yayawula nga naffe tutambulira mu butuukirivu nga tubukola era nga tumwesiga buli saala yaffe yonna agenda kujanukula agenda kujanukula tunayogera tutya ku ebyo rwenti wa nyumba mukama waffe agenda kukutemera ekkubo agenda kukugabirira agenda kutugabirira atujja ku bigere atuwa entambula atuwa ebidduka atujja mizigo atuzimbira amayumba agaffe

omwana wa katonda omulamu mwesige mwanyinaze mwesige musajja gwe yonna gy'oli eyo akola binene bayibuli etugamba eri mu danieri 1 olwasatu mu ebbiri akatundu bba nti abantu abamanyi katonda waabwe baliba n'amaanyi baliba b'amaanyi era balikola eby'obuzira manya mukama tunoonye mukama tunyiikire okumunoonya okumutegeera n'okumumanya mufe fe ffennyini fe baagenda okukozesa ebyobuzira ebinene bw'omanya mukama toteekeddwa kukola buntu butono okola binene okola binaggwano gwe gwafuula naggwano n'akolera mu ggwe eby'amaanyi era eby'obuzira

atuteeka mu abo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo atujja mu kukozesebwa ate atuteeke mu bagaba emirimu bakozesa okusasula emisaala gy'abakozi mu linnya lya yesu haleluya ali wamu naffe mukama okutukozesa ebyobuzira ebyabannaggwano mu linnya lya yesu kale tunaayogera tutya ku ebyo ebyo byonna ebibadde bitutiisa ebibadde bitweraliikiriza ddamu amaanyi guma omwoyo ebyo bibuusa amaaso go tubibuusa amaaso gaffe naggwano katonda waffe agenda tukozesa ebinene mu linnya lya mukama waffe yesu kristo kubanga katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe ate omulabe waffe yaani oyo eh? ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna ffenna yamutuweerayo ffenna tukkirize tulokolebwe tumukkirize tumusenge bwe tumukkiriza yamuweerayo ffe yamuweerayo ffe ffe be yaweerayo omwana we yesu kristo omunazaaleesi ajja atununule okuva mu bibi okuva mu nnaku eno ey'ensi tuyingire mu yesu tumukkirize tumwesige teyamugaana teyamugaanira teyamulemera okwo kwe kwagala okunene katonda kwe yatulaga ku bw'omwana we omu yekka omu bw'ati n'amuwaayo ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talitugabira bintu byonna wamu naye kiki kye weetaaga eno ensi n'okujjula kwayo byonna bya ddadi waffe zabbuli bwetugamba zabbuli eyabirimu ennya zabbuli eyabirimu ennya olunyiriri olusooka bayibuli etugamba nti ensi ya mukama n'okujjula kwayo ensi zonna n'abo bonna abazituulamu eno ensi ya ddadi waffe bwe tuba nga tuli baana byonna ebirungi ebigirimu byaffe agenda kubituwa abitugabira abituwa yensonga lwaki buli ssaala yonna gye tusaba ng'eri mu kwagala kwa katonda ng'erimu okwagala kwa katonda agenda kugiddamu ate atuwe n'ebisinga ku bye tusabye addemu essaala yaffe gye tusabye ate atuweereko n'ebirala ebisinga ku bye tusabye mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu eno ensi yiye n'okujjula kwayo weetaaga bantu abantu bonna ba mukama agenda tuwa tugattako abantu ab'omugaso ba vision helpers ba vision supporters ba partners in ministry ba partners in development tubeetaaga weetaagayo omuntu ogu omu mukyusa bulamu weetaaga omuntu mu lugendo lwo mu kirooto kyo mu linnya lya yesu katusembyeyo olunyiriri lumu mu kitabo ekya yisaaya yisaaya tunula mu bayibuli yo yisaaya essuula yataano munaana olunyiriri lwa kumi na lumu lwe tuba tusembyayo lugamba bwe luti nze mmaze okubikkulayo mu yange eno ey'obwakabaka bwa buganda ntegeeza bayibuli yange eno eyawandiikibwa era nevuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa buganda olulimi oluganda bayibuli yange ey'oluganda egamba bweti era mukama hmm? era mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna agenda kutuluŋŋamya ennaku zonna olugendo lwaffe tuluyiringisize ku ye tumwesige atukulembere bye twetaaga mu lugendo luno lwonna yagenda okubituukiriza yagenda okubigabirira ng'atuukiriza okwolesebwa kwaffe kwonna kwatwesigisizza nakwo ebirooto katonda yabituwa ebirooto byatwesigisizza nabyo tubimukwase tubimwesigise naffe tubiweeyo gy'ali yagenda okubigabirira era abituukirize ng'atuluŋŋamya bayibuli etugambye isaaya 58 lwa 11 nti era mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna si lunaku lumu ennaku zonna nga tukyali balamu wano mu nsi eno agenda kutuluŋŋamya eh? era mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna n'akkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go obadde okankana ng'otambulira mu kutya ng'otambulira mu kutya mu kweraliikirira kati okutya katonda ffe akugjawo agenda kukkusa ebifo byonna ebibadde ebikalu muffe olina obukalu obubadde mu bulamu bwo ng'oli muwuulu oli singo eh, obwo bwe bukalu obwo bwennyini olina amabanja nga n'ezisasula tozirina biiru zikwetoolodde ez'abaana okusoma ez'amasannyalaze emisolo eh, emisolo gyonna biiru z'amazzi renti bakubanja banka ekubanja sako zikubanja ebibiina bye weegattiramu bikubanja eh? mukama agambye gwabadde omukalu ng'otambulira mu kufiirizibwa mu kwonoonekerwa atugambye nti era mukama anaaluŋŋamyanga anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna nakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go naawe onoobanga olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu mazzi naffe katonda agenda tuteeka mu abandansi ng'ebirungi tebituggwako naye buli lwayongera otuteeka mu birungi ayagala naffe tusukkirire mu bikolwa byonna ebirungi mu linnya lya mukama waffe yesu kristo ayagala tusukkirire atujja mu bukalu atuteeka mu bugimu akufukirira ng'olusuku lwe mu linnya lya yesu eh, ogenda kufuuka ensulo ez'amazzi ag'obulamu gw'abadde omukalu ogenda kubeera ekigimusa ogenda kugimuka mu ssente mu mukisa mu kuganja mu kukkirizibwa enzigi zituggukirawo mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu haleluya
aleluya
amiina amiina ke tulina okubeera nga ebikolwa byaffe birabisa kristo nga tetuswaza katonda waffe yonna gye tutambulira gye tukolera eh, mu bantu be tubeeramu be tukolagana nabo sigala ng'olabisa ekifaananyi kya kristo yatutondera mu kifaananyi kye yatwagala n'okwagala okunene okutayogerekeka n'atutondera mu kifaananyi kye ate n'atakoma oku emibiri gyaffe n'agifuula yeekaalu ye kaakati tugobe byonna ebibadde byagala okukyafuwaza yeekaalu ya katonda mu linnya lya mukama waffe yesu kristo tumwagale oyo omugabi w'obulamu oyo abeera naffe mu buli mbeera tumwesige kale tugende mu maaso n'okumusinza mu bigambo byaffe nga tusaba olinayo eddakiika okutegeeza mukama ekyo kyennyini kyoyagala kyoyagala mukama akole kyoyagala mukama atuukirize ekyo kyennyini kyoba osaba kyoba omugamba ng'omutegeeza mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eyaleero otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi sitaani n'ebikemo bye byonna ng'otuteekerawo obuddukiro mukama mu linnya lya yesu kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina katonda kitaffe katonda omwana kalonda affe omwoyo omutukuvu tuli mu maaso go nga tukwebaza weebale olw'ekigambo ky'otuwadde weebale olw'amafuta g'otufuseeko weebale olw'omubeezi omwoyo omutukuvu oyo atwegayiririra mu maaso go ayi katonda kitaffe mu linnya lya mukama waffe yesu kristo oyo ali awamu naffe okutuyigiriza okusaba okutuyigiriza engeri y'okutambulamu nga tusaba essaala eyo eri mu kwagala kwo tugyemu amalala mukama twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna amalala tugenenya sonyiwa mukama saasira tusaasira ebikolwa byonna eby'omubiri bye tubadde tutambuliramu bye tubadde twabuliramu mukama obutakkiriza okwemulugunya tukwenenya mu maaso go saasira era sonyiwa kitange kabaka wa bakabaka tuzze bujja tulungamye mukama tunaaba mu musaayi gwo mu linnya lyo mukama wange yesu tunaaze n'omusaayi gwo omusaayi gwo gwogere ebirungi eri obulamu bwaffe nze prince katerega james naaba mu musaayi gwo okuva ku bwezinge bw'enviiri zange munda ne ku ngulu paka mu ntobo z'ebigere byange koolo omusaayi gwa yesu mwana gwe mukazi gwe musajja gwe mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi gy'oli yonna gwali mu kifo kino kowoola omusaayi gwa yesu naaba mu musaayi gwa yesu ebibyo byonna bikowoolera omusaayi gwa yesu amaka go gakowoolera omusaayi gwa yesu abaana bo bakowoolera omusaayi gwa yesu omwami wo mukowoolera omusaayi gwa yesu mukazi wo mukyala wo mukowoolera omusaayi gwa yesu emirimu gyo gikowoolera omusaayi gwa yesu baboosi bo boosi wo oyo bakozi banno bakoowolera omusaayi gwa yesu mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu ekifo wokoleraawo ku mudaala gwo mu dduuka awo wokolera mu supamaketi ku airport mu kampani awo mu fakitole awo mu nyumba wokolera koowolerawo omusaayi gwa yesu tukoowola omusaayi gwo mukamange yesu gwogere ebirungi eri emirimu gyaffe mu linnya ly'omukamange yesu kristo tusabye okwagala ku mukama kukolebwe mu masekkati gaffe oyogere ebirungi gye tuli mukama tambula kabaka wa bakabaka tambula ng'osumulula era ng'oyamba nga weeyanjula mu bubonero n'ebyamagero kubanga yegwe jehova rafa omuwonya w'endwadde zaffe zonna tambula mu malwaliro ng'owonya era ng'osumulula ng'okutula enjegere z'endwadde ku baana bo bonna ababadde mu busibe bw'endwadde abaasibibwa mu makomera eyo mukama bataase obasumulule era obayimbule baveeyo mukama mu linnya lyo mukama nge yesu abalwadde abaamenyeka mukama nga bali eyo mu malwaliro tambula ng'osumulula tambula ng'owonya yamba abaana bo tuyambire wamu mukama eddembe lyo lye tuyita mukama tuyita emirembe gyo mu masekkati gaffe tuyita amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu agasumula era agawonya owonye mukama wonya abantu baffe abaana baffe tubatadde mu mikono gyo tubawaayo gy'oli yesaya nkaaga mu ttaano olwabiri mu essatu mukama bayibuli etugamba nti tetulizaala baana bakulaba nnaku jawo ennaku n'obuyinike ku baana baffe mukama tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo omusaayi gwo gwogera ebirungi eri abaana baffe bakuume abali awaka abali mu diaspora abali mu mawanga eyo abagenda ku kyeyo abali eyo ku kyeyo mukama tambula ng'obayamba weerage gye bali mu bubonero n'ebyamagero batemere ekkubo we litabadde abatabadde na mirimu mukama batemere ekkubo obagabirire obawe emirimu waliwo mukama abakusaba obukuumi tusabye obukuumi eri banyinaffe ne baganda baffe betutali nabo wano abali mu diaspora abali eyo mu mawanga gye bagenda okukolera abalala bagenda kusoma abalala bafunayo obutuuze bazaalirayo n'abaana bonna tubayimusa mu mikono gyo bayambe mukama bateekeko obukuumi bwo bakuume mukama balwanirire abayita mu bulumi obulumi obugyewo abayita mu kusoomoozebwa okusoomoozebwa okugyewo basanyuse mukama ddamu okusaba kw'omukazi oyo sabasaba mwanyinaze yita yesu mu nsonga yo musajja gwe mwana gw'ow'obuwala mwana gw'ow'obulenzi mukwano gwange muganda wange muyite yesu muyite muyite mu nsonga yeeyo muyite mu nsonga yeeyo gimugambe kyoyagala akyuse ekyo kigambe mukama mugambe yakugulira ettaka akuwa ettaka wozimba era akuwa ettaka akuwa n'obugabirizi yakuwa kapito eno ensi ya dadi waffe atugabirira kapito gwe twetaaga mu linnya lya yesu ye katonda atusitula ng'atujja mu nfuufu atujjako ekiswalo atujjako obusibe obwa buli ngeri nga tuli mu yesu atusumululira ddala tuli baddembe mu yesu waffe tukuyita mukama otugabirire gaziya ensalo zaffe otuweere ddala omukisa guli gwotogattako buyinike ngero kkumi olwabirimu ebbiri omukisa gwogaba gwegugaggawaza naffe mukama tuyisa omukisa ogwo twambaze obuyinza n'amaanyi go mukama ag'obwakatonda bwo mukama otwambaze amaanyi n'obuyinza obwo otusobozese okukola obugagga okufuna obugagga obukuweesa ekitiibwa mu linnya ly'omukama nge yesu gaziya ensalo zaffe otuweere ddala omukisa otukulaakulanye tulangiridde obukuumi bwo eri obulamu bwaffe eri ebyaffe byonna tubiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo tugaana amaanyi gona ag'ekizikiza tugasumuli omulyo ogw'omwoyo omutukuvu gwokye amayembe gwokye ebiteega gwokye nyabingi abacwezi bookebwa omuliro nyabingi ayokebwa omuliro ajwaka ayokebwa omuliro iseja ayokebwa omuliro walugona ayokebwa omuliro ebiteega byokebwa omuliro tusumula omuliro ku misambwa tusumula omuliro gwa katonda ku majinni gokebwa omuliro emyoyo gyonna gyobadde wawongebwamu gyokebwa omuliro eddogo lye bakolera eyo ku nsozi ku mbalama z'ennyanja wansi w'ennyanja eryo eddogo tulimalamu amaanyi lifuluka

mu linnya lya yesu otoola amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu engalo ya katonda ekukomako yonna gy'oli eyo mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu yeeyanjula gy'oli katonda waffe mu bubonero n'ebyamagero akuggyako ekiswalo atuggyako ekiswalo ensonyi okuswala akyusa endabika yaffe akyusa enyambala yaffe akyusa endya yaffe entambula yaffe ensula yaffe katonda waffe agikyusa ye katonda aleeta enkulakulana tumwesige tandika okumwebaza mwebaza olw'essaala eyo gy'osabye mwebaza olw'ekyo ky'otadde mu maaso ga katonda waffe kyoyagalira ddala ekyakole kyoba omwebaza olugya alugguddewo olw'emirimu eminene mu linnya lya yesu mwebaza olw'okusumululibwa kwaleese gye tuli mwebaza olw'okuwonyezebwa kwaleese gye tuli mwebaza olw'obugabirizi bwaleese gye tuli mwebaza olw'amagezi okutegeera n'okumanya kwatuwadde webale mukama olw'abantu ab'omugaso b'otugaseeko webale olwa kapito gw'otuwadde webale amayumba g'otuzimbidde webale entambula gy'otuwadde mukama webale obulamu bwotuwadde mukama webale ensalo zaffe zogaziyiza obukuumi bwotutaddeko tukwebazza olw'omusaayi webale katonda wabajjajjaffe ibulayimu yisaaka ne yakobo ekitiibwa nettendo tubiddiza ggwe wekka okuyita mu linnya ly'omwana wo omu yekka mukama waffe yesu kristo fenna ne tugamba nti ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala ku ayi katonda waffe n'okussa ekimu okw'omwoyo w'omutukuvu bibeere naffe fenna n'eri ab'oluganda bonna emirembe egitaggwawo amiina mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe naffe tunaatuulanga mu nnyumba yo ayi katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi ekitiibwa kibeere gy'oli ayi katonda kitaffe n'eri omwana wo omu yekka mukama waffe yesu kristo era omulokozi waffe n'eri omwoyo w'omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe